Awle, thlirtu leh ngaithlatu'te inzava inchibai leh vek ule. Tun tumah pawh hian China ram atanga an siam chhuah. Ei in leh sa lem te. Tin, company brand chi hrang hrang a lem an siam chhuah lak atanga mipuite kan lo him zawk theihna turin China ram thil siam chhuah a lem chanchin thenkhatte chu kan thlirin kan ngaithla ho leh dawn a ni. Awle, a hmasa ber atan chuan China ramah hian vawk var aiin vawk dum man chu a to zawk tih hriat a ni a. Chumi avang chuan vawk vultu thenkhat te chuanin pawisa an hmuh tam zawk theihna turin dik lo tak maiin an vawk vulh vawk var te chu vawk dum an nih theih nan Tuna video kan en ang hian an rawng an thlak sak fo thin tih thu hriat a ni a. Vawk lian chauh pawh ni lovin vawk naute ah te pawh vawk dum naute te chu a man a to zawk thin avangin a naute te thlengin an thlak sak fo thin a nih thu hriat a ni. A pahnihna chu vawksa zuar ten a dik lo tak mai a, a thau karah a ti awm ang tak mai a, an han hnawih kual vel lai a ni a, hetiang hian dik lo takin sazuar te pawhin an ti fo thin tih thu hriat a ni leh bawk a ni. Tin, tuna kan hmuh hi Varaklu ama pianpui a rawng ni miah lo, rawng an kah pawl chawp. kan hmu leh a. Awle, tuna mi hi chu China ei ina tel ve fo thin tofu a ni a, be tofu an tia, heng be ah te pawh hian a kal dan pangai leh nih dan dik taka kal tawh lovin a awlsam zawngin chemical te nena chawh pawlhin ti hian a tui dan leh a rim a tel theihna turin chi hrang hrangin an pawlh kual ta a ni. Awle, hei be hlawi te lian pui pui mai hralh chhuah tur Tui atangin a la chhuak mek tih kan hmu a. Heng belhawi an chiahna tui hi formalin chemical leh tin chemical chi dang an pawlh tih thu hriat a ni a. Formalin hian thlai hna leh thlai rah te, lam hla leh hmun hla a an thawn chhuah tur ang chi an hmelchhiat lohna turin rei tak a vawn that theihna tur atana an hman tlangpui tih hriat a ni a. Chu erawh chu mihringte tana A hrisel lo ve leh hle thung a ni. Kawng hrang hrangin mihring hriselnaah harsatna min siam thei tih thu hriat a ni a. Tin, thlai hnah, thlai rah te chauh pawh ni lovin, thlai rawn rah tur te ah te pawh hian chemical chi hrang hrang an hmang a. Thlai rah thatna kan tih ang chi thlai rah hormone chemical atanga an siam chuh ang te pawh China ramah hian an hmang nasa hle thin tih hriat a ni. Awle tuna kan hmuh hi hei hmarcha hmarcha ro eh uk khuk tawh ni mahse leh a han kap a hei an sen eh vam ham mai a eh a hmel te pawh a nalh hle mai a eh eng chemical tak hmang ang mawle. Awle September ni sawmhnih leh paruk sanghnih leh sawmhnih pathum kum khan Liaozhou khawpui Guangzhi. A restaurant ah chuan hetiang hian. Inzaina hmanraw chi khat chu. An sup hawp mek ah chuan hmuh chhuah hlawl mai a nih thu hriat a ni bawk a ni. Tin helaia sup an eina dawr hianin mawh pawnah an la vak lo va, an eina he an ei inman erawh hi chu a free sak tih thu hriat a ni a. Chumi kum vek ah chuan Fosan khawpui Guangdong ah hei eiin. eh, China chhang chi khatah chuan eh, thir an la chhuak hlawr mai bawk a ni. Tin, hei hot pot an chhuan mawlh mawlh belah hian a sir kan en chuan rannung an rawn vak chhuak nuai nuai tih hriat a ni a. Chutiang te pawh chu a neitutena an sawi dan chuanin he bel hi an hman lohna leh an chhuan lohna a rei deuh tawh avang a ni tiin an sawi mai tih thute hriat a ni a. Mahni tang hma chauh haia ei insiam a ni tih hi a lang chiang fo thin a ni. Awle, he erawh hi chu China ei in chi khat, an chhang chi khat a ni a. He chhang hi a kawr tuamtu an kheh chuan tih hian Sati, e, Satihairsom, nen a chhunga a ei in tur te kha an tuam tir thin a ni. Nimahsela tuna kan hmuh ei inah hi chuanin a tuamna, a kawr an han phelh a, tichuan a chhunga Sati, Hersom, an hmuh kha a ring hmel tlat mai a ni, tuna eitu tur hian. Chumi avang chuan tunah hian tui nen a han sil a tih hian a han en dik dawn a ni. ehh tui a tem deuh a ni chuan a sil mawlh mawlh a chuan an sil a an sil kual a umm an sil mawlh mawlh a sati chu a nih hmel chiah loh deuh chuan a hria a ni umm tichuan ahh tissue paper nen a han hru fai a. Chumi hnuah chuan lai tarin a test dawn a ni hei. Umm. Aw, a test leh ta. Sati chu a lo ni hauh lo mai a ni. Tichuan, China rama nula pakhat chuan a ei in ei tur chah arsa bawp hemah chuan arsa tak tak ni lo, a lem an siam chawp. A chah thleng hlawl mai a ni. A mak a ti hle a. Ei an tum a, an en dik a. A sa leh a ruh kawlte thleng chuan an siam chawp a lo nih thu a hmu chhuak a. A bei dawn thu chu tiang hian ama social media a pho chhuak a. Chumi piah lamah chuan vawknak an hem tur atana an siam atana sathling a rim hmui a rim ti hmuitu atana an siam te chu sathau leh gawm chi khat An pawlh atanga an siam chhuah a nih thu te chu a rawn sawi lang ta phawng phawng mai a ni. Chutiang chuan China ram a mi zawng zawng ni lo mah se la, mi thenkhat te hianin duhawmna avang leh mahni hma khua chauh an sialna avangin ei in a lem an siam nasa thin hle tih thu he nula hian a rawn sawi lang a ni. Awle, tuna kan en mek hi chu chak ai lian. zuartute an ni a, a rih zawng buka hralh chhuah thin a nih tlat avangin a buk a tam theihna turin hetiang hian hruihrual lian pui pui, tui nena chiah huh leh nghal, a buk ti rit thei tur ang berin hetiang hian an phuarin an hralh chhuak fo thin a ni tih thu hriat a ni a, a zuartute hi an inthurual thin tlat avangin a leitute an beidawngin an mang ang fo thin tih thu pawh hriat a ni. Awle, tuna kan thlir mek hi chu thuneitute lam atanga Thingkung lem nalh tak mai an siam tir a ni tih hriat a ni a, hetiang hian China ramah a lem an siam hi a tam mawlh mawlh hle a ni. China ram hian a lem an siam chhuak nasa hle a, chutiang zinga thil pawi thui tak pakhat chu hei battery, battery car an siam hi a ni a. Motor kang hi nitin mai deuh thaw hian motor panga atanga pariat inkar thleng hi nitin kang mai ṭhalh A tul fo thin tih thu te pawh hriat a ni leh zel a ni. China ramah hian KFC lem hi an siam nasa hle tih hriat a ni a. Helaia kan en kan hmuh ang ringawtah pawh hianin hei dawr sawmhnih leh panga zet mai an awm thu kan hmu a ni. Chi hrang hrang XFC te chutiang chuanin restaurant hi an hawng a, nimahsela An lei chur chur tho mai a ni. Thil mak tak chu a lem ni mah se la, a nei insiam ah kha a tui a nih a rinawm a, hetiang hian a tak ai mah hian an lun zawk emaw tih tur ang maiin hmun hrang hrang, veng hrang hrang, khawpui hrang hrang ah an din nasa hle a ni. Tin, chutiang chauh pawh ah pawh chuan duh tawk lovin production lamah pawh hian a lem an siam nasa hle a. Coca Cola te tin eh Pepsi te tin hetiang hian energy drink chi hrang hrang shampoo te pawh an bang chuang lo va, tin chumi piah lamah thawmhnaw hak te phone mobile thleng te pawh hian an siam a ni. Chung an mobile siamah chuan iPhone tun laia iPhone thenkhat te pawh hi kan fimkhur a tul hle a, China ram siam chhuah iPhone lem pawh hi a tam hle thu hriat a ni. Tin hei Adidas brand lem te Nike lem te, Tin, Red Bull leh Beer te thleng pawh hianin a lem hi an siam chhuak nasa hle a ni. Awle, a tawh ber atan chuan bungraw lem leh eiin lem siam chhuaktu company te zinga a hlawhtling ber pawla record nei Dali Company chanchin tlema zawng tarlan kan tum dawn a ni. Dali Company hi Fujian State-a awm a ni a, a founder chu Mister Zhu Shihuya a ni. Dali company in a bungraw lem leh ei in lem a siam chhuah thiam em avangin a hausakna hi billion sawmruk leh pahnih leh point pasarih hausakna nei ni a record niin. Chutiang chuan Mister Zhu Shihuia, Dali Group company founder pawh chu Fujian state ah chuan mi hausa ber ber te zinga chhiar tel a lo ni tawh thin bawk a ni. Nimahsela hun a lo kal zel a. a vatu in ek a che an tih ang maiin a lem siam chhuah ang bawkin midang te pawhin chutianga a company atanga a siam chhuah bungraw lem tam tak a hralh theih tak em avang chuan ama company a a siam chhuah a lem ang bawk chu a lem an rawn siam chhawng ve leh ta a, chutiang chuan an company-na an siam chhuah an bungrua te chu tun hma angin an hralh theih tawh lo a ni. Kum sang ni leh sawmpakua a rawn inher chhuah meuh chuan Dali Company chuan fakna leh hmelhriat tirna, advertisement, dik lo siam chhuak anga puhna thubuai a rawn awrh ta hlauh mai si a. Chu a thubuai chinfelna atan chuan China Yuan million za thum sawmruk leh pasarih leh point pathum a hmang ral ta a ni. He a sen so avang hian a company chuan nasa takin nghawng tha lo a nei a. Tichuan kum sang ni leh sawmhnih pahnih a a hausakna zawng zawng a hlan chhut chuan Yuan billion sawmhnih bawr vel chauh a lo nei tawh a ni. Chutiang a nih avang chuan kum sanghnih leh sawm pakua atanga kum sanghnih leh sawmhnih pahnih inkarah hian Dali company hian hmasawn lam aiin tlak hniam lam a pan zel tih thu hriat a ni a. Tin, a company a hlawhtlin chhan ber ni a mithiamtena an ngaihdan an siamnaah chuan a thil siamte hi a tak ang maiin A tha in a tui ve tho bawk si a. Chumi avang chuan thingtlang te leh temire thei zawk te tan a bungrua te hi innghahna a lo nih ve theih tlat avangin chutiang thil avang chuan Dali Company chuan hun eng emaw chen kha a lo hlawhtlin pui a nih hmel e tiin ngaihdan an siam hial a ni. Awle hetiang khawpa ram pakhat a lem siam chhuak nasa em em a ram mi leh sa te ngei pawhin a anmahni ram chhung atanga a lem an siam chhuah thil ngei An duh em em a, an dawr leh an mamawh an inhnghah tlatna chhan hi hetiang hian ngaihdan an siam a, China hnam leh China nunphung leh kawng hrang hrangah te hian a tak ai mahin a lem ngainatna an rilrua tuh nghehin a awm tlat a nih hmel e tiin mithiamte chuan ngaihdan an siam leh bawk a ni. Tunah pawh hian robot kan tih ang chi te tin silicon hmanga Hmeichhe lem mipa lem siamchhuahna khawl te, siamchhuahna factory tam tak te pawh China ramah hian a awm tih thu hriat a ni a. Chutiang chuan thil a tak aiin a lem siamchhuah kawngah hian khawvel ram tam tak aiin hmahruaitu an ni mek te pawh Kan ti thei hial awm e. Awle, chutianga China ram siam chhuah thil a lem ei in lem te, bungrua chi hrang hrang laka kan him zawk a, kan hriselna kawngah pawh kan him zel theihna turin thlirtu zawng zawng te kan fimkhur tlan a pawimawh hle a. Chumi avang chuan khawngaih taka kan channel te min lo view sak a, min lo subscribe sak zel turin kan han in ngen in kan han in sawm mawlh mawlh pah duh bawk a ni. Thlirtu zawng zawng te in zavai chungah thinlung takin lawmthu kan sawi leh e.